א ידען טייערע באליבטע אידן. וואסערע בחירה האט א מענטש? האט דען א מענטש בכלל בחירה? עס מייזט זיין בעסער די קשיא ווען א מענטש טראכט אריין, א מענטש האט נישט בוחר געווען בכלל זאל געבוירן ווערן, א מענטש האט נישט בוחר געווען זיין עלטערן, א מענטש האט נישט בוחר געווען די חדר ווי ער איז געגאנגען, די סביבה ווי ער איז אויפגעוואקסן, די שכנים וואס ער האט געהאט אלס קינד, און שפעטער האט ווען עס איז געקומען צו שידוכים יארן, א מענטש האט נישט בוחר געווען ווען ער האט חתונה געהאט, מיט וועם ער האט חתונה געהאט, אפילו ער איז אליינס ארויס געגאנגען דעיטן, קיינער נישט בוחר געווען די גאנצע וועג ווי אזוי עס איז געשען, און ווען מען גייט ארויס ארבעטן די זעלבע זאך, קיינער נישט בוחר געווען וואסערע דזשאבס ער האט געטראפן, וואסערע ביזנעס, צו יא מצליח געווען צו ער האט נישט מצליח געווען חס ושלום, אלעס איז אזוי כאילו געטון געווארן, און זיי האבן אזוי ווי א פלענט ס'טייטש לאמיר זאגן א מענטש וויל גיין פלאנצן בלומען ווייסט מען האט ער פלענטס אינדערהיים סאו לאמיר זאגן איך נעם די זעלבע בלום צוויי סידס און איינס לייג איך אריין אין איין באקעט מיט איין מין זאמד און איינס לייג איך אריין אין אנדער באקעט מיט די אנדערע מין זאמד ביידע גייען וואקסן אנדערש ווייל כ'האב זיי ביידע געפלענט אנדערש און איך לייג איינס אריין אין א אנדערע טעמפעטשער איך וואסער זיי אנדערש ס'גייט וואקסן אנדערש אפילו ס'איז די זעלבע בלום. סאו זענען אונז צווישן אויף די זעלבע זאך, ביז געגאנגען האסט גענומען א מענטש אריינגעלייגט אין די מצב, מילא איז ער א גוטע מענטש, האסט אים אריינגעלייגט אין א אנדערע מצב, איז ער א שלעכטע מענטש, איז וויאזוי קענסטו רופן א מענטש איינעם א צדיק, איינעם א בינוני, איינעם א רשע, וכו' ס'איז דא אזא זאך ווי שכר ועונש, אבער זעהסט דאך אז ס'איז יא דא שכר ועונש, און ס'איז דא אזא מושג ווי א צדיק, בינוני און רשע, איז וואסערע בחירה האבן אונז? תירוץ איז. יא, קיינער האט נישט קיין בחירה וואס זיין מצב אין די לעבן איז, וואס מען האט בחירה וויאזוי אנצונעמען יעדע מצב, וויאזוי זיך אויפצופירן צו דעם. קיינער האט נישט בוחר געווען צו זיין א עושר, און קיינער האט נישט בוחר געווען צו זיין אן ארעמאן, באשעפער האט געמאכט א עושר, און באשעפער האט געמאכט אן ארעמאן, באשעפער האט געמאכט א מידל קלעס, אבער וויאזוי זאלסטו דיך אויפפירן צו דעם. געב מיר א משל, לאמיר זאגן א מענטש איז א בעל כעסן, רעגט זיך, יעדע מאל איינער זאגט אים עפעס, יעדע זאך איז געאנגען ראנג, ער רעגט זיך. מען פרעגט אים וואס רעגסט דיך אזוי? זאגט ער איך קען מיך נישט קאנטראלן, איך קען נישט. יעצט לאמיר זאגן, סא לאמיר גיין לייגן מען זאגט א סינעריאו, ער איז אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט איין טאג, בעד מוד, און ער האט פופציג זאכן אין זיין אייגענע לעבן וואס ער דארף ערלעדיגן, און. און זיין ארבעט איז נאך די מערסט אנגעצויגענע טאג איז די גרעסטע העווי ביזיסטע סיזען אין זיין דזשאב, יעצט קומט זיין בעל באס און רעגט אים אויף, גייט ער זיך רעגן? ניין, כ'האב געמיינט אויב די קענסט דיך נישט קאנטראלן פארוואס יעדע מאל די רעגסט דיך יעדע מאל דעט דיך רעגן, איך קען מיך נישט קאנטראלן און פלוצלינג קענסט דיך יא קאנטראלן, וואס איז געווען? ווייל יעדע מאל דער מענטש האט זיך גערעגט, פארוואס האט ער זיך גערעגט? ווייל ער האט אפגעמאכט ס'איז נישט דא קיין שום תוצאות, ס'איז נישט דא קיין קאנצעקווענצעס אויף וואס זיך צו רעגן, מילא רעג איך מיך, יעצט האסטו געוויסט דו גייסט פארלירן עפעס טאמער דו גייסט דיך רעגן, מילא האסטו דיך נישט גערעגט, און די זעלבע זאך קען גיין צו א קאסטומער, דו האסט א, ביסט א סעילסמען, האסט א אייגענע ביזנעס, וואטעווער, קומט א קאסטומער און פיסעס יו אויף, מילא רעגסט דיך נישט, וואס? וואס איז געשען? כ'האב געמיינט דו קענסט דיך נישט קאנטראלן. תירוץ איז דו קענסט דיך יא קאנטראלן. דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט. סאו די מענטש האט נישט בוחר געווען ער זאל אנקומען אין מצב וואס גייט אים ברענגען צו די טשעלענדזש זיך צו רעגן, אבער טאמער רעגט ער זיך טייטש ער האט בוחר געווען זיך יעצט צו רעגן. כ'געב נאך א משל, לאמיר זאגן א מענטש ער רעדט לשון הרע, פרעגן וואס רעדסטו אזויפיל לשון הרע כ'קען מיך נישט איינהאלטן. סאו לאמיר געבן א משל, לאמיר געבן א סינעריאו. דער מענטש האט געהערט א גוטן לשון הרע אויף איינעם, איינעם וואס ער קען. ער רעדט נישט סתם א לשון הרע, אזא זאפטיגן לשון הרע, ווייסט, אזא גוטן לשון הרע, און ער קען נישט ווארטן דאס צו פארציילן פאר זיינע חברים, ער ווייסט היינט נאכט גייט ער זיך טרעפן מיט חברה אין שול און ער גייט פארציילן די לשון הרע, וואטעווער, ער גייט איינעם בארעדן און ער ווייסט נאך, יענער איז ארויסגעפארן, איז אוועקגעפארן פאר שמחה ערגעץ יעצט, ער איז נישט דא. קומט אריין אין שול, ווייסט, און ער האט גרייט אזוי צו רעדן די לשון הרע, פארציילן די שמוץ אויף יענעם, און פלוצלינג איינער וואקט אריין אין שול און ער קומט נאך זיך אוועקשטעלן שמועסן צוזאמען מיט די אלע חברה, און ער וויל זיך נישט אנהייבן דירעקטלי מיט אים, די גאנצע אינטערסאנטע איז נאר געווען צו רעדן ביהיינד היז בעק, וואס איז געשען מילא פארציילט ער נישט, וואס איז געשען? כ'האב געמיינט דו קענסט דיך נישט איינהאלטן רעדן לשון הרע, אה דו קענסט דיך יא איינהאלטן, וואס דען? ווייל סתם אזוי ווען דו ווילסט רעדן בארעדן א מענטש זעסטו נישט קיין שום פראבלעם פארוואס יעצט דו האסט געזען ס'גייט זיין קאנצעקווענצעס גייט זיין א תוצאה, דו גייסט אנהויבן דא א קאנפערטעישן מיט איינעם, און דו ווילסט דאס נישט, מילא האסטו אפגעמאכט, לאמיר נישט רעדן, דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט, און איך קען געבן דעם משלים דא א גאנצע צייט, פון יעדע יעדע מצב, א גניבה, א מענטש שטערט א מצב ווי ער קען גנב'נען געלט דא, קען געבן א וויש אריין, ס'איז נישט מעגליך אז דער זאל געוויסן אז דו האסט געגנב'עט דער געלט. האסט א ברירה, ס'דא מענטשן וואס וועלן גיין טאקע גנב'נען, יענער קען גענט נישט וויסן אז כ'האב געגנב'ט לאז מען גנב'נען, אנדערע מענטשן ניין, לא סגנוב, תורה האט געזאגט לא סגנוב גנב'ט מען נישט און פארטיג, דאס טייטש אז דער האט בוחר געווען נישט צו גנב'נען און דער האט בוחר געווען יא צו גנב'נען. דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט, א מענטש'ס בחירה איז נישט וואסערע מצב דו ביסט אנגעקומען אין די לעבן, וואס איז די מצב וויאזוי דו גייסט אננעמען יעדע מצב, וויאזוי דו גייסט דיך אויפפירן צו דעם, דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט, יעצט צו דעם דארף זאל א מענטש איינזען אז דו האסט אויך בחירה וויאזוי מען קוקט אויף זיך אליין, א מענטש קען קוקן אויף זיך און זאגן איך בין גארנישט ווערט, איך בין א גארביטש, קיינער האט מיך נישט ליב, אדער א מענטש קען קוקן און זאגן ניין איך בין, איך בין א ווינער, איך בין ספעשל, באשעפער האט מיך ליב, און א מענטש זאל אזוי פילן ווייל באשעפער האט יעדעם ליב, דעם באשעפער האט איך ליב. כ'האף וועגן אלעם פארשטאנען, אויב דו האסט עניגע קשיא קענסטו פרעגן. האטס א גוטן לעכטיגן טאג.